uye uraramo hwatingaita zuva ranhasi tichitevedzera gwara redu rechivanhu. Kana munhu wakagarwa nemudzimu, une mararamiro aunoita akasiyana nemumwe munhuwo zvake, upenyu hunotochinja. Ah, chinotanga pamunhu kutanga kuona makope akasiyana siyana uyezve kungonzwisisa kuona kuti inini handisi munhu akafanana nevamwe vanhu pamwe pacho une zvaunoona wakatomuka usina kurara nekutoziva kuti izvi zvikadai pane zvinoitika mumwe munhu anototi a ah, kunoita kwakaita muviri wangu uyu pane shoko randichanzwa umwe unotanga kukwesena who you are ndimbori ani ndimbori ani uye sei zvinhu upenyu hwangu ini ndakambobvepi zvese izvozvo zvinotanga kungomuka muka so kana mudzimu wakwana nguva yawo yokuti upotere pauri zvino chinoitika ndechekuti dzimwe nguva vanhu havazvipi nguva yekunzwisisa zviri pavari vanobva vada kumhanya kumasahwira Kwasahwira kwakanaka asi unoda kumbonzwisisa uri wega usati waenda kure kuti zviri kumboitika kwauri zvii. Saka semugarwi chekutanga ukaona kuti une zvaunofungidzira kuti zvakapotera une mhepo yauri kufungira kuti yakapotera pauri unoda kutanga wambonzwisisa kuti mhepo iyoyo ndeipi uyezve nekuziva kuti Makope ako aya ari kumbonyatsoda kududzira kuti kudini. Vamwe vanoshandisa bute kwete kungosvuta chete asi kugara pasi wokumbira kubvunza kuti ndiri kuona makope ndine zvandinoona ndine zvandinonzwa kana panyama yangu kuti kana munhu akashata ndonzwa muviri wangu uchiti zharara ndine nguva dzandinogona kungobiwa nehope ndoona zvinhu chii chiri kumboitika ndimi ani uye ndinoda kuti muzviratidzewo muzvisivise kwandiri wombozvishanda womboita upenyu hwako uchizama kutsvagurudza kuti ipfungwa dzako here kana kuti zvitoripo zviri kuitika wadaro pachazosvikawo pekuti unoona kuti ah makopi aya kumadudzira ndega ndiri kutadza uye upenyu hwangu dzimwe nguva vadzimu zvavanoita vanoti kana vakudana vakakudana vakakupa chipo iwe ukasaziva kuti ndine chipo chandakapiwa vadzimu vanogona kumbokupa madzudzo anoita kuti uzotsvaga kuti zvimbori zvii zviri pavari kune vamwe vanoti vakarota hope dzevadzimu senge vanhu vanenge vari kuchechi vai vai vanoti kana vakarota hope dzevadzimu votonamata votokasta votoona sezvinhu zvakaipa you know voto votodzinga mhepo dziya kuti ah, handidi hope dzandarota ndarota hope dzechivanhu ndarota mombe ndarota ndiri kumusha mweya yemadzinza iri kunditevera ndiwo mutauro wevazhinji vamazuva ano zvino patinodaro ipo paya techitowedzera kuti vadzimu vadzikise gejo ravo vadzikisa gejo ravo manje ndipo paunotanga kuona kuti mabasa chaiwo chaiwo anogona kusabatika ekuti ushande ushandire mhuri yako kana kuti unogona kunge uri pabasa pacho but ukada kutarisa kuti chandiri kunyatsokubudisa chii unogona uchishaya ugoita imba ugozama nepese paunogona kuita zvemba yako ugoona zvemba iyaiya rugare hamuna ugozama kubatana nehama dzako uchitobvunzawo vamwe hama kuti nhaimi munozviona sei vamwe tokuti a ah, izvozvo takazvisiya kare nokuti ndezvekwasatani zvinhu zvakashata saka haisi nyore kuti munhu uzosvika pakugamuchira kuti ini ndine mudzimu ndoona vamwe vanhu vanoshora nokuseka vanhu vane midzimu asi ukazoona munhu azodzamirwa zvekusvika pakufambira kugadzirisa zviri paari pane zvinenge zvamutambudza zvinenge zviri paari ini ndoyeuka ndichitanga kuziva kuti ndine chivanhu ndaitovawo munhu ainda kuchechi ndichitonamata Mwari mweya nemuzvokwadi. Asi nguva yakakwana yekuti ndakanyatsoona kuti upenyu hwangu hausi hwega, hausi normal. Pane zvinhu zviri kuitika, pane kungonzi sori nevanhu, minyama iri kungoitika, pane hope dzandinosangana nadzo. Ndoramba but ndaiti ndikasangana nemunhu ane chivanhu ndainzwa kuti handisisiri ndega. pane zvavapo pandiri ndakunzwa kuremerwa kugarwa ndaiti ndikanzwa ngoma dzechivanhu dzichiridzwa kana kubasa ndaimbova ticha saka kubasa kwaiitwa zvana traditional dance zvezve ndaiti ndikanzwa ngoma dzichiridzwa kudai ndinonzwa vhudzi rangu kuti zharara ndigofara ndigonzwa kuda kutamba ngoma idzodzo ndigoramba ndichinzwa ngoma yaichingoorira musoro kusvika ndasvika kumba Saka rwendo rwechivanhu runouya runotanga nemameseji madiki madiki, runotanga nezvinhu zvidiki zvidiki. Kuapurisheta ati chaiko kuti ukaona ati iya yekumacaves unenge uchiiapurisheta uchingoinzwa kuifarira, kufarira zvinhu zvakare. Ukawana chinhu chinonzi chinhu ichi ndechekare kare unonzwa moyo wako uchibuda. izvozvo zvese zvese chingoratidza kuti iwewe une vari pauri kouyawo chikafu kufarira chikafu chechivanhu kuti ukadya vana mutakura ava indaingoti ndiri munhu anofarira mutakura ndiri munhu anofarira zvinhu zvaabvudira mufu ndinofarira zvinhu zvechivanhu kudya mahewu ndinomafarira kana ari masese ndinomafarira kumamwa chero ndikamwa doro rechirungu ndaingoramba ndichingonzwa hudokwa dokwa hwekuda kufarira hwekuda kumwa supa kana masvo kana haskad kana doro rechivanhu chairo seven days ndairifarira but ndaingoti ndini kozotiwo pamwe pokuti unongoti ukasvika panzvimbo unogona kusvika panzvimbo vanhu votokufarira votokuda but iwe unenge une something chaunenge uchiona nekufila hauna kuona munhu achikuitira chakaipa munhu iye akutokufarira kutokuratidza rudo but uri kunzwa mukati mako kuti aa there is something more. Hauna chawakabata, hauna chawakanzwa asi moyo wako uri ngokutsanangurira kungoti umm zvinhu hazvina kumirira mushe. Unogona kutopedzisira watooneka pamba paya pevanhu kutopedzisira watobvapo kana kutopedzisira wakungobhoikana let's say party kana kuti event apa hapana ambokuudza kuti hatisi kukuda pano hapana amboti anokuvenga but moyo wako unenge uchikurambira Saka rwendo rwematare unotanga uchidamwa mbijana mbijana. Vakupa makope, vakuratidza vafamba newe voona futi kuti hausi kutirimuka. Pamwe unenge uchitotaura uchituka senge ndaitotuka ndaitoti ndikaona munhu anosvita bute ndotoona zvichisemesa ndoti vanhu vanombozvitambudzireiko. Vanhu vari kureva kuti havana kugamuchira Jesu here zvii zviri kumboitika kwavari. zvai ndaisazvinzwisisa saka pani demo yandaituka ndaikazotoona kuti ndaiva netrend yekuti pese pandaona mhani mbute ndikatuka ndonzwa headache izvi ndakanga ndisina kuzvinotisa asi pane nguva yandikazosvika pakunotisa kuti no mhani but manje pandakaona kuti ndinoita headache ndikatuka munhu anenge achiputa buti ndakanga ndichitoti a ah, vanhu vaya vaya vane zvavanenge vanazvo vane mhepo dzavanenge vakatakura saka mhepo idzodzo ndo dziri kutorwisana neni ndotonamata hazvisi nyore kuti munhu agomuka achiti ndatambira chivanhu unozosvika panguva yekuti unogona kutambudzika zvakanyanya kushaya kana mari zvinhu zvaimbokuitira nyore zvotanga kukurambira nokuti pamwe vanenge vakakupa kana lese vakakupa chipo cheuvhimi unenge une uvhimi huri pauri unenge wakamudzimu iwe unenge wakauya nemashavi avo ha woona ivo vari kungokuvhurira manhake asi iwe umwe wako uri kutotuka chivanhu saka vanobva vatanga kukupanisha votanga kuomesa zvanza izvozvo zvaunenge uchivhaira nazvo votanga kukutorera zvavo zviri pauri like kuti kana uri munhu wekungoti unongotaura zvinhu zvichiitika kana uri munhu wekuti unenge uchiziva like zvandataura izvozvo zvekuti unonyumwa unongonyumwa so kungoti ah ini nhasi handisi kuenda kumusha wozonzwa kuti bhazi rava rakaenda kumusha rakabheuka zvinotanga kupera kutanga kuti ha ah, but inini kare wani ndaimbonyumwa ndichiziva kuti apa parega ndifambe ndakadai unenge wakuti chero munhu akakuda kudyisa unodyisika vaya vanoita maspiritual husbands dzimwe nguva chinokurwira kuti usaita spiritual husband inoya ichirara newe mudzimu unenge uri seri asi mudzimu ukataramuka unotanga kuona hope dziya dzakuuyazve dzemaspiritual husband saka panoda kungwarirwa kuti kana munhu ukaona une zviri kuitika pauri zvisiri ordinary zvisingangosangani nemunhu wese wese Imwe nzira futi inotiratidza kuti tine chivanhu kuti ukapinda musango unotanga kunzwa kuda kunyarara. Ukapinda musango unongonzwa unogona kunge uri kufamba uri wega but unonzwa fanika une vamwe vanhu vari kukutevera kana kuti vanhu vari kumberi kwako kana kunzwa kunge kuri kuuya munhu. Ndivo vadzimu vanenge vachifara nokuti masango ndiwo mavairaramira. saka kana vakuuya kwauri iwewe uri musango vanenge vachifara vachifamba newe nekuti ndo mavakajaira kugara vanenge vatori nemamessages ako pamwe unonzwa shiri kuti ha shiri inenge yototaura neni onzwa kusununguka uri musango woona mumwe muti womuchiva kuti uyo muti uyu ndivo vese vanenge vachikudirecta saka wazosvika pakutambira chivanhu musi waunotambira chivanhu vadzimu havafari kuti vanzi wavaitira bira chete asi musi waunogara pasi wota decision yekuti ini nangu ndagamuchira zviri pandiri wobvunzira sezvandambotaura mashure uko kuti ndinokutambirai vari kumashure kwangu, vadzimu vangu. Ndiri kukuonai, asi ndoda kuziva kuti ari pandiri ndiani, ndiani ari kufamba neni. Ndaziva mochindipa gwara, mochindipazve sahwira anondibatsira kutekaidza iro dare renyu irori. Ndidzidzisei zvamunoda nezvamusingadi, zvinofanirwa kuitika nezvisingafanirwi kuitika. Chivanhu hachina one size fits all ende ukabvunza vanobata matare vanobatsira vanhu kana vanorapa vanokuudza kuti dare reumwe nemumwe munhu rakasiyana. Matare haafananidzwi kuti rekwaMoyo rofanana nerekwaShumba nekuti Midzimu yedu yakasiyana zvainoda nezvaisingadi. Saka iwe ukabvuma kutungamirirwa ukasamhanya mberi zvako zvinhu zvematare hazvide kumhanya mhanya zvinhu zvematare zvinoda kuva munhu ari open kumirira nguva yekudzidza stage by stage mbijana mbijana mudzimu uchikudzidzisa zvaunoda nezvausingadi usina kwaunomhanyira saka zvadaro vachakutungamirira votanga kuchikudzidzisa Pakudzidziswa ipapo paunongoti inini ndatambira ndoda kutungamirirwa nemi ndopauchatanga kuona kuti shamwari dzichatanga kutaramuka. Vawanga uchiti ava ndivo vekwangu vachatanga kubva padhuze newe. Sei vanhu vachizobva padhuze newe? sei uchizotanga kuvengwa kana watanga kutekaedza matare ako remember apa uchiri kutekaedza matare ako privately uri wega uri dungamo sei uchizotanga kuvengwa unotanga kuvengwa kusafarirwa nevanhu nokuti dzimu rinenge ichida kuti uwane nguva zhinji uri wega vanoda kuti isusu nguva zhinji tigare tiri tega Sei vachida kuti tigare tiri tega? Vanenge vachida kuti pavanotaura nesu tinzwe zvavanenge vachitaura uye zvinotipa nguva kuva nevanhu vashoma kana kushaya vanhu muupenyu. Zvinotipa nguva yakawanda yekutaura nemunhu wemukati. Ukava munhu akagarwa nemudzimu anoinda panoungana vanhu, anogara ari mumapati, anoshamwari dzakawanda, ane masecles akawanda ekuti anowithdrawa energy yako uchigara wakaneta wotoshaya kana nguva yekumbogara pasi kutekaidza kana nguva yekumboreflector jeni yako kuti ko inini zvakambouya sei. uye zvii zvandinoita zvekuti ndikaita chinhu ichocho chinobuda zvakanaka. Wotizve ndopaunotanga kudzidza matare ako ekuzviitira wega aya, kuziva kuti kana ini ndakaomerwa ndisina kana makwati, ndisina kana chekubata, Ndezvipi zvunhu zvandinoita ndega kwete zvakuudzwa nemunhu? Ndoti ndikaita izvozvo ndikatungamirirwa nevadzimu kuti ita ichi, geza neicho, geza neicho, zvobva zvafamba. Unotodzidza panguva iyoyo panotaramuka vanhu. Saka shamwari dzinoenda, hama dzinoenda, veukama vanotoenda kuenda kure newe vagokuvenga ugopomerwa vamwe vanogara padhuze newe vamwe vanotanga kusangokufarira nekuda kwei nekuda kwekuti patinogamuchira mudzimu midzimu inouya nechiedza chiedza chinenge chakugara chiri patiri chiedza ichocho chinonovheneka misha yevanhu chinonovheneka madzidzo evanhu chinonovhenekawo imwe midzimu isati yaturuka inenge iri padhuze Saka midzimu iyoyo umwe munhu anogona kunzwa connection iyoyo obva atotiza because munhu iye pamwe anenge achitovawo munhu ari muchikristu kana kuti ari mune imwe jeni yokusambofa akabhilivha muchivanhu saka zvese izvozvo zvinotitaramutsa kutibvisa pane vanhu tosara tiri tega tambotaura ndikati ndonguva yekudzidziswa matare kana tichiita matare Dzimwe nguva tinoda kubatsirwa nemasahwira asi chakakosha chikuru ndechekudzidziswa nemudzimu kuti kana uchiti iwewe uri kugeza mutumbi wako ndezvipi zvinhu zvaunoshandisa. Kana iwewe uchiti uri kuita manake, uri kubata dare remanake, ndezvipi zvaunoshandisa. Izvozvo zvese tinozvidzidziswa pashoma pashoma nemidzimu yedu. Nguva yakwana dzimu rafemera wakumbirira kuti nditsvagireiwo sahwira. Usangoenda kwasahwira nokuti wakanzwa kuti sahwira uyo ane simba. Enda kwasahwira nokuti wakumbira dzimu rikatendera kuti iwe ubatsirwe naye. Zvakafanana kuti wakumbirira nhasi wabva mukukumbirira wosangana nemunhu anoita zvechivanhu svikiro kana mhondoro kana murapi wasangana naye wotanga kutsanangurira achikubatsira achingotaura newe usingatombomuzivi mwoyo wako unotokuudza kuti uyu ndiye munhu watinoda kuti abate matare edu waenda kwasahwira Sahwira achafamba newe. Afamba newe masahwira anosiyana. Wochiongorora kuti waenda kwasahwira pane here kuenda kwauri kuita kwasahwira. Wapedza kubata dare rako nasahwira unofanirwa kuti ukadzokera kumba woona dare rawabata nasahwira chero rekutanga rekuvhura dare rako iroro unofanira kunoongorora kuti makopi aya achiri kuramba achidzoka here uye unofanira kuongorora kuti zvanokusimudza here kubva pawanga uri kuenda pane chimwe chinzvimbo ukaona waenda kwasahwira wotoona wadzokera kumashure kana kuti hauchatonzwi makopi kana kuti ukaona waenda kwasahwira wotanga kushaya mufaro wotanga kungonzwa kungoti ah pane chimwe chinhu chisiri kufamba zvakanaka dzokera mudare wobvunzira ko zvatakatika tiri kuenda tese kwasahwira ko sei zvaakufamba nenzira iyi ndipei gwara ndiri mwere ndirege kurasika vadzimu vedu havana language kana macertain words avanongoda chete iwe nehumwere hwako nekusaziva kwako nyange ukatonzi haugoni kuziva kudeketera kubva kupi kubva kupi vanotokutungamirira vanotokunzwa nekukundikana kwako ikoko nekudzidzira kwako ikoko vanenge vachitofara kuti uri kuisa effort yekuti matare afambe Pane mubvunzo uripo apo uri kubvunza kuti izvo kana ndichiti tinobata dare ndinosumira sei. Kana tichisumira kuvadzimu vedu, nguva dzakanaka dzekusumira kutaura nevadzimu kubva pana 3 am kusvika pana 6 am dzemakuseni. Topindazve tovhura matare kubva na 6 manheru kusvika na 12 midnight. Pakati pa 12 na 3 inguva yehondo, inguva yevekumvura. Ndipo patinobata matare ehondo mumusha mai Tamadzidzo. Kana kuti iwe semugarwi une hondo dzauri kurwisana nadzo dzimwe dzaunoziva panyama kana dzaunongoona kumakope. Kungorota uri mumvura ine tsvina, kungorota uchirwisana nemombe, kungorota uchipopotedzana nevanhu kana kurwa chaipo chaipo fizikali. Izvozvo zvese zvinokufanirwa kuti upedzisire wapinda mudare rehondo. Dare rehondo rine maitirwe aro zvinoenderana nekuti iwe wadzidziswawo nasahwira upi uye wananga papi ndoda kudzokera panguva yekusuma vadzimu ndichadzoka zvangu kudare rehondo vadzimu ndati tinomukirira kusuma kubva na3 am kusvika na6 asi nguva dzakanyanya kukosha nguva dzinonyanya kufamba vadzimu kubva pana 3 kusvika pana 4 nguva idzodzo matare anoitwa ipapo midzimu inenge yaka irimo mudzimba ichitofamba inonzi the spiritual awakening hour ndonguva inenge yakabatana vheu riri thin pakati penyama nemweya zvekuti ukamuka nguva idzodzo iwe wega unotozvinzwa wega kuti aiwa Mudare rino handisi ndega, ndine vandiinavo. Asi tinozosvitsawo kunana six makuseni nokuti kubva kuna three kusvika kuna six inguva dzakatenderwa mangwanani kusuma. Vamwe vanomukirirawo kusuma zuva ravo. kuvadzimu vasati vaenda kumarimuka. Saka ipapo ndipo paunomuka wogara pasi. Vamwe vanoenda kumukova, vamwe vanogara mudare ravo. Kana une panzvimbo yaunoti batira matare ako mukati memba yako ndipo paunoenda. Vamwewo vanosuma vari kuseri kwemukova. Ee wosvika ipapo wogara pasi kana kupfugama zvese zvakangonaka zvinoenderana futi nerudzi. Vamwewo vanoshandisa bute vamwe vanoshandisa hupfu. Eh zvino kana tichikurakura nevadzimu hatingonangi kuti hanzi inini mudzimu wandinawo ndisekuru vangu. Sekuru vangu vanonzi nhinginhingi saka ndovandinosuma kwavari. Kana iwe uri mugarwe tete wakapoterwa navatete Rosemary Kana uri mugarwe hazvireve kuti iwewo kana uchitekaidza uri kungonanga pana Tete Rosemary. Kana tichikumbirira, Tete Rosemary vanozobuda pauri vachitaura newe vachikutsigira matare ako nokurapa nokuita zvese zvavakauya kuzoita panyama yako. Asi kana tichisuma, Tiri kusuma midzimu yedu yose inenge yakabatana vese vane chekuita neupenyu hwako. Saka chekutanga vaya vari kunze vari kunyika dzisiri Zimbabwe tinotanga nekusumira kuvaridzi venzvimbo. Nzvimbo yenyika imwe yega yega yega ine midzimu yayo nevakuru vayo vanotonga munzvimbo iyoyo nekuti pakusumira kana iwe ukangonanga kuvadzimu vako usinawo kuremekedza varidzi venzvimbo iyoyo zvinhu zvako zvinogona kusafamba zvakanaka munzvimbo imomo. Kubudirira kwako kunogona kunetsa va ivhu remunzvimbo mauri rakunyima manake. Saka munyika mauri whether uri kuBritain whether uri muSouth Africa kana kuti uri kupi kuEurope kupi kwauri Germany, tanga. nekuti pamusoroi varidzi venzvimbo. Varidzi venzvimbo vanoremekedzwa ndovekutanga tobva ipapo hatingonangi mumusha medu tinonanga kudzimbahwe. Varidzi venyika vakabata Zimbabwe. Zimbabwe ndivo midzimu mikuru yenyika hapana asingaizive nehanda nhaka govi ndodzimbabwe yacho ndokwatinopinda nako ndokwatakabva nako tose asi zvenahanda nhaka govi vasati vauye kune vakuru vaivapo kare kare nokudaro isu tinongovabatanidza tabva kuti pamusoroi madzishe enzvimbo ino toenda zvedu kuti pamusoroi dzimbahwe tokanda fimbo ravo tabva ipapo pamusoroi masvikiro magombwe mhondoro eh, kune marengi kakuchivanhu kune marengi aiwavo tovapa fimbo ravo tobva ipapo toenda pamusoro iyi madzibaba angu madzisekuru ee mese vekuropa rababa vangu kana uchiziva nemazita wodoma Eeh ndini mwana wanhingi usati waenda zvako ikoko wadoma pamusoroi vana shava madzibaba angu madzisekuru madzitete vekudzinza vekuropa rababa vangu pamusoroi wobva ipapo woenda kumudzimu wekwamai mudzimu wekwamai wakakosha Mudzimu wekwamai ndiwo unokurwira kuhondo kazhinji ndiwo unounza kurwira mhondo uchishandisa mbereko uchirwadziwa kuti ndini ndakabereka saka unodzivirira nokurwira zvakawanda zvino ruzhinji rwedu tinongoti kana ukangonzi muera mhofu wototi ndokwandakumira nako ikoko ndokwandinotekaidzira mudzimu wokwamai ndiwo wosiya wakadaro aiwa hazvidaro vazukuru tinoenda hoo kudzinza kwamai pamusoroi ee eh, vananyakutumbura madzimai angu vanashumba pamusoroi machembere vana mbuya pamusoroi madzisekuru ekwaamai ndimi vana shumba vacho ndimiwo vakaita kuti ndive panyika e pamusoroi wodzoka zvako e ndini mwana wanhingi wotaura zita rababa vako kana uchivaziva zita ravo vamwe hatisati tovazivawo nekuti ndoupenyu hunosiyana asi kana uchiriziva unobva wataura zvinotava ipapo tinotanga kuchikurukura nevadzimu vedu Kuita nyaya nevadzimu. Kutsanangura zviri mumwoyo. Kutsanangura zviri kutibata. Mumatare munowanikwawo mashavi, munowanikwawo matsviti. Zvese izvozvo zvinoda wakuzivawo, wakuzodza musadare. Apa ndangotaura mabhesiksi emunhu ari kudzidzira ari kutanga. Kana tiri parwendo rwechivanhu, hatiite zvekuzotsvanyira matare kana upenyu hwaoma kana kuti kutombozviraramira kunge munhu asina basa. Wapedza zvako, regai ndidzokere padare, wapedza zvako kukurukura nevadzimu. Mashoko akakosha ekupedzisira ndevekuti, Mondisvitsirawo zvichemo zvese zvandadoma kuna Musikavanhu. Isu muchivanhu tinonamata. Tinonamata kuburikidza nevadzimu vedu. Mosvitsa kuna musikavanhu. Ndonguva yaunogona kuwanawo kana wati iwewe vadzimu motisvitsirawo izvi kuna musikavanhu. Kana wapedza kudaro woombera zvako wapedza kupendera dare rako wombogara uripo mudare uchiteerera kuda pamwe vadzimu vanouya mumwoyo mako voti nhasi dai wafamba nepapa kana kuti a ah, dai waregera nhingi kana kuti a ah, nhingi anenge ari kurwara kana kuona zvinhu zvinoenderana nelevel rako rekuti wasvika papi unogona kutanga uchitobata matare usina chaunombofila kana chaunomboona wozopedzisirawo nekukura nokuramba uchifambidzana nemidzimu yako wakutoona mavisions wakutodini wakutodini saka chivanhu chinoda patience ndipowo vamwe pavanotorawo futi nguva vasvitsa dare ravo kuna musika vanhu ndonguva yavanotora yekuchinamata wega haune manzwi hako kuna mwari uchitenda mwari nekukutungamirira sezvatinongoziva tose kuti kuchivanhu tinonamata wotenda mwari wokumbirawo zvaunenge uchikumbira izvozvo uchida uchinamata munamato wako wava neuremu nokuti dare iri watanga wakumbirira mumusha kuti ndokumbirawo kuenda kwakati wasvika nevadzimu vako pamberi peuso hwamusika vanhu so ndopavamwe pavanozonamatira ipapo kuti wotanga wabata dare wosvitsirwa nyaya yako kuna musika vanhu nevadzimu then waakuchitanga kuchinamata hako woenderera mberi nezuva rako unogona kubata matare ako makuseni nemanheru everyday unogona kuswerawo murimwe remazuva musango kusango hakungoendwi tinotanga takumbirira kuvadzimu vedu kutenderwa. Tinotanga tageza tachenera masango. Kana tichienda kusango hatingobudi pamba. Munhu wemugarwe ngazvikuremere kuronga rwendo rwekuenda kumasango usina kutaura kuvadzimu. Ngazvikurevere kungobuda kana kuenda kwauri kuenda uko tofamba distance kunda kubasa kudzoka vadzimu vasingazivi zvese zvinoitika muupenyu tinotaura nevadzimu kana paine chakanaka chatakakumbira chikauya tinotaura nevadzimu kana tasangana nemadzudzo kana tasangana nemadzudzo tinouya zvetochema imo mudaro imomo saka rwendo rwematare nderwekunzwisisa kuti zvinofambiswa sei zvinofambiswa sei totenda vadzimu vedu tofamba nenzira yavanenge vachitiratidza nayo chakanyanyokosha kukoshera kuzvibatira matare usingati waenda pasahwira uno waenda pane uyo sahwira waenda kubira kwanhingi waenda uko waenda uko kune umwe anhu anongova vanongova nzenza dzematare vakaenda uko vakaenda uko vakaenda uko zvinokanganisa nokuti munhu anonyatsoziva chivanhu anoziva kuti kuti iwe ubude uende kuna sahwira hunge watungamirirwa nemidzimu yako unototanga wari kumbirira dare iroro saka ndodzokera zviri kuwanda zviri kungouya zvakawanda mondiregerera vasukuru ndodzokera padare rokuenda kusango kana uchienda kusango unozvigeza nemakwenzi anochenura mutumbi wokumbira mvumo kuvadzimu yekuindawo munzvimbo iyoyo uchitanga kutsika tsoka dzako musango iroro tora ruoko wobata pasi wotaura nevhu iroro kuti rikuchengete rikutenderewo kuti dare rawauya kuzobata rifambe zvakanaka hatisviki munzvimbo totsvaga nzvimbo yatinoda totanga kuchitaura aiwa uchingotsika pasi netsoka dzako vese vaburuka mumota kana kuti zvafamba sei uchingosvika pasango chekutanga kuisa chanza pavhu kubatana nevhu rakutambira rikakutendera kuzouya kuzotekaidzira vadzimu vako whether uri kuzimbabwe kana kuti uri kupi izvozvo zvakangofanana zvinokubatsirawo kuchengetwa nevaridzi venzvimbo Sezvandambotaura kuti nzvimbo imwe neimwe ina vanotonga zvinokubatsira kuchengetwa nevaridzi venzvimbo. Kumvura zvimwe chete. Hatingomuki takangoti nhasi ndikuenda madziva. Aa, tinotanga takumbirira kuti vashavi vatenderwe vemumvura kushanda nesu uye kunyange usina padziva yemumvura munhu wemugarwi anofanira kubatana ne Maelements enature. Maelements enature ndoaichengetedza vadzimu vedu ndosaka maiona kuti vadzimu masango vaimakoshesa vaisatema tema huni vaikoshesa mvura nokuti mvura ndoupenyu uyezve zuva rinosimbisa futi matare saka zuva Mhepo, air, yatinofema iyi ndiyo ka mhepo inofanirwa kunge ichiremekedzwa. Mhepo iyoyi ndosaka uchinzwa vanhu vachiti vari kumhepo. Mhepo inoremekedzwa saka kune air, kune water, kune fire. Kune earth. Earth ndiro vhu ratinoremekedza svunhu for ma four elements iwayo. Tinofanirwa kugara takaconnecta nawo nokuti ndoo vanoita kuti tikurumidze kunyanya kubatana nevadzimu vedu. Kana tiri mukati mevanhu makawanda vanhu, inzwi redzimu rinoenda kure. Asi tikazvipa nguva yatinotsaura, pazuva pega pega wowana kuconnecta kwaunoita nenature. u connect either nezuva chairo richibuda sunrise nesunset varungu vanotofambira kuenda kure kunoexperiencer sunrise zvine zvazvinoreva sunrise kusimudzira kusumukawo kwemahopes ezuva kukumbirira kuti ko nhaimi sweraiwo munheni wabata dare rako rekuseni wasvika ikoko zvine zvazvinoita. Izvozvo nzvimbo idzodzo dzine simba raMusikavanhu, dzine simbazve revadzimu. Saka tinofanira kungwarira kugara takakonekitana nenecha tiine ukama navo. Ukagara pasi pemuti, ukazembera muti, zvinorapa futi izvozvo kumbogara pasi pemuti let's say uri wakastresseka wakabatikana zvakanyanya zvinhu hazvisi kukufambira ukasvika pamuti ukagara pasi pawo kazhinji unogona kuona wakuda kubatwa nekahope vadzimu vanenge vachitoshanda mukati mepfungwa dzako kurapa nekukusimbisa nekuona kuti ee muzukuru aneta Vanhu vamwamwa vanototaura vachiti miti yakachembera madzitateguru inorepresenta madzitateguru ndosaka waiona vanhu vakare vaipira pasi pomuti saka dzimwe nguva tree hugging kunohaga muti kubata muti kana wapinda musango woumbundikira zvinorapa mwoyo zvinodzikamisa zvinobvisa ma unnecessary energies, ma energies asingadiwi pamutumbi wemugaro. Wana nguva yekuti wombobvisa bhutsu dzako wonyatsokumira pamuti wakachembera wonohaga. Pakudzika kwakaita midzi yemuti ndokudzikiswa kwaunoitwa weiwewe nyama nemweya kudzika kunonanga pamudzi wemidzimu yako yoroots maroots edu isu akangofanana nemaroots emiti ndosaka zvichinzi vadzimu they are our roots saka the more yaunoconnecta nekuva neukama nemiti uchaona kuti pamwe pacho unozova nemuti wekuti ukaenda kusango rakati pane muti waunofarira kuenda ipapo wasiya simba redzimu rako riri ipapo rauya raburukira ipapo mwoyo wako unoramba uchifarira muti iwoyo mwoyo wako unoramba uchingoti pese pawapinda musango iroro wonanga pamuti iwoyo Saka zvinoda kunzwisisa kuti jeni yechivanhu inofamba sei. Jeni yechivanhu haisi yekuitirwa nasahwira, haisi yekuudzwa kunge kuchechi, haisi religion. Kuchechi ndo religion, kune a certain set of rules yaunofanira kungoteedzera idzodzo chete chete. But kuchivanhu you have a unique jeni, iwe uri mwera moyo anobva kuHwedza. Hakuna umwe munhu angafanana newe. Zvekudzinza kwenyu zvakasiyana nezvekudzinza raSave kana kudzinza raani neraani. Saka iwe unofanirwa kuva nenguva yekuandastenda kominikesheni yemidzimu yako nezvinonyanya kufarirwa. Imwe midzimu inonyanya kufarira masango, imwe midzimu inofarira makomo, matombo iwaya, ruware. Ruware inzvimbo dzaizororerwa nevadzimu kare kare makare kare pasi chigare. Ukagara paruware unogona kuwana ruchipisa rwozosvika pakuti muviri wako wakufarira hiti iri paruware paya paya. Inzvimbo dzinotirapa, tinorapwa, hatingorapwi nokumwa mishonga chete sevagaro. sevanhu vechivanhu tinorapwa kuburikidza nekukonekita nepakafambawo napo nevadzimu vedu pakafambawo napo nevababa pavaiziva ivo vanhu vakare kwavaitandarira kwavaiswera ndokunozopa miri yedu kuti ipore saka kugara paruware kutarisa kuongorora uchifamba musango une zvaunopiwa minzwa yenungu imwe miti inenge tsvimbo wotopiwa tsvimbo wakuzoirota tsvimbo iya itori tsvimbo yanga ichidiwa natateguru wako be patient with yourself haugoni uzviexhausta zvese neone day but dzidza one day at a time kumvurawo kune vashavi vemumvura kune vanenge vane mashavi emumvura isu wedrokuti manjuzu ravako mazuva ano Hatina, hatichina chiremerera naro, asi hazvirevi kuti vashavi vekumvura hakuna. Ushavi hwekumvura huriko, kwete ushavi hwekumvura hwokuputsa dzimba dzevanhu kana hwokuenda kumabhawa muchivhundutsira vanhu kana ushavi hwokumvura hunongomirira kungoti isusu tiri vekumvura, tiri vanamanjuzu pasina vadzimu. Vadzimu ndivo vanodana mashavi. Mudzimu unouya nezvakasiyana siyana. Umwe mudzimu unouya uri murapi. Umwe mudzimu unouya neuhombarume kana kuti unouya futi neushavi hwemaoko hwevasikana. Saka machembere anogona kuuya achiruka matswanda zvose izvozvo. Saka unoda kunzwisisa kuti hushavi hwauya mumusha ndehupi uye madzviti emumusha vamwe vacho vamwe vadzima anongouya kuzongorwa hondo chete dzemumusha kuti tive nerugare saka zvinoda kunzwisisiwa tasvika kumvura toremekedza mvura iyoyo sezvo tese tichiziva kuti mvura ino inopa upenyu asi mvura inouraya zvakare ndosaka kuchizoita macyclone panoda kuva nekuremekedza madziva panoda kuva nekuzvibata nekuva nguva yekunyarara tikasvika kumvura ngatinyarare nyangwe takawanda taenda tiri group Ngatiwanei nguva yekupinda mukati, kuita nature munhu wemukati, kupfava, kuteerera masounds emvura. Kana wazogara nguva yakareba uchaona kuti ukasvika pamvura, pangava pagungwa kana parukova, mvura inotanga kutaura newe. Unotanga kuona zvinhu zvisingaonekwi nevamwe. Unogona kutaura kuti nhaimi pasi pegungwa muri kuonawo here nyoka iripo? iwewe ugoiona asi vamwe vanhu vasingaioni, ugotarisa mumvura ugoona muchityisa musingagoni kuramba muchitarisika, ugoona kuti aiwa ndasangana newe varidzi vechi venzvimbo but izvozvo zvose izvi unozviexperiencer kana uri quiet kana uchiteerera kana uchizvipa mukana wekunzwa zvinenge zvichitaura vadzimu vako. Munhu wechivanhu haasi muroyi. Kune vamwe vanhu vanonzwa pride yekuti kana let's say atadzirwa nemunhu iye ane chivanhu anobva ashandisa chivanhu ichocho kuvhundusira vanhu. Ini handiitirwi izvozvo. Hee sekuru vari pandiri havabvume. Muchaona munhu iyeyo andituka achitorwara. kana tiri kuchivanhu kuchivanhu kwakangofanana nekuchechi kune chiedza kune rima ndosaka muchiona kune vamwe vanogona kuita zvikwambo ndosaka muchiona kune vamwe vanogona kuita go back to sender vachiroya vachikuvadza vanhu uroyi neun'anga hwekukuvadza vamwe vanhu ndo the dark side yechivanhu. Kune light workers, kune light remasvikiro nemhondoro nevamwewo varapi, n'anga dziriko dzinotorapa dzisingashandisi makwenzi anokuvadza. Hakuna munhu anoita matare akachena anotekaidzira vadzimu. anoita matare ekushanda nevadzimu chaivo chaivo vakanaka anogona kuwana simba rekutuka umwe munhu nekuti isusu sevagaro tinozviziva kuti tiri mweya unorarama pamutumbi saka mashoko atataura anoitika nekudaro tinoavhoidha kugumbukira vanhu tinoavhoidha kutuka vanhu but vamwe vanotozvifarira kana munhu iye akanzi akutambura wonzwa munhu achiti ndikini achiti ndakazvitaura akanetsana neni ini handinetsenwi neni ndine mudzimu aiwa tazviramba isusu tiri kuda chivanhu chakachena chivanhu chinovaka zimbabwe chivanhu chinovaka nyika kuidzosera payaimbova kare kuburikidzazve nokuti kwatinoenda ikoko kwacho kumasango kumvura tinochengetedza kune vamwe vanopa zvipo wokanda bhodhoro rejini mugungwa wakanda bhodhoro rejini mugungwa pane kuti wochiwana manake ekukomborerwa unobva waona bhodhoro riya racheka munhu unogona kuwana bhodhoro riya rakaposherwa kunze kwemvura ukadzokera kumvura wabva kunoisa zvipo dzimwe nguva unowana zvakaposerwa kunze zvisina kuzotorwazve nekuda kwei nekuti vanhu havazivi mitemo yemvura. Mvura haidi tsvina, haide kusiya maplastic, haide kusiya marara enyu. Vamwe vanokanda zviwitsi zvakadaro zviri mumapepa. Mvura haidi izvozvo. Mvura inoda vanhu vakachena. Inoda zvakachena mvura ino yakachena. Vamwe vanokanda zvigubhu zvemasupa vongosiya vakadhamba. Kana taenda kunobata matare kusango. tinosiya kwakachena kana patanga tichibatira matare kana kuti patiri kuda kubatira matare pakasviba. Tisati tabata dare tinotanga tabvisa tsvina yese. Saka mugaro paunoenda mumasango unofanirwa kuendawo une black bag. Black bag iro kunokura tsvina, kunhonga nhonga tsvina inenge ichionekwa iri musango uri kuchenura nzvimbo yevadzimu. Pakuchenura kwauri kuita masango uri kuchenurawo zvakaipa, tsvina dzinotevera pamutumbi nepamudzimu wako. Ndopaya paunozoona manhaka achikutevera, ndopaunoona zvakanaka zvichikutevera, ndopaunoona ah, madoor akutanga kuvhurika nokuti wabvisa tsvina muupenyu hwako muspiritual journey yako through kugezera nzvimbo yamusikavanhu nevadzimu so kumadziva chaiko inini pese pandaenda nyangwe mhuri yangu tinonhonga matsvina ose musango tinonhonga matsvina ose kumakungu kumakungwa kumalakes kumarivers kuma pese pane mawater bodies patinoenda tinonhonga tichiitira kuti nzvimbo dzinofamba vadzimu vedu, nzvimbo dzatinonofamba tichitsvaga kurapwa dzacho dzakachena. Hatiposheri supa ine doro musango. Tinodurura doro, totora supa yedu, kondeina nemuvharo wacho zvese tonorasira mberi. Nokudaro patinoenda kunze, patinoenda kumasango, patinoenda kumvura ngatiende nemapepa ekunorongedzera marara iwayo. Semunhu wemugaro chikafu chaunodya chinobatsirazve kukonekita nemidzimu. Vamwe munoti hanzi tiri kukonekita nevadzimu muchingomwa madoro echivanhu echirungu chete. Madoro anonyanya kukurudzirwa ndeechivanhu. Kupota uchimwa doro iroro uchimwa navo uchitaura navo. Pamwe muri kumwa muri mudare rasara rese ronodirwa pasi pamwe pacho uri kungovadirira pasi wongoravirawo semunhu abika. Zvese izvozvo zvinoda kuti mugarwi azvizive. Mugarwi anoda kutemba simba remudzimu wake kudarika simba rasahwira anomubatsira nokuti sahwira ee anokubatsira nesimba asi ukabatirira pamunhu zvichakukanganisa kumbodzidza wega nekukura mumatare. Mumatare hamuitwe hutsinye. Hatina bhuku ratoverenga rinodzidzisa hunhu. Tinacho chinonzi chivanhu. Chivanhu chinova tsika nemagariro edu echishona. Semwana akazvarwa muZimbabwe unotoziva kuti ichi chinoitwa ichi chakanaka ichi hachiitwe. Tine maitiro edu, misha umwe neumwe ine maitiro yawo. yaanoti vana havagari pachikuva zvakazoti zvaka zvese izvozvo ngazvitevedzerwe zvinopa kuti midzimu yedu igare iri padhuze mumba munoda kuridzwawo nziyo munhu uchimbotambawo ngoma kungotamba ngoma vamwe unogona kutoti muchitofara mumba muchitomwa doro muchitamba ngoma unoona munhu asvikirwa wai nekuti midzimu ndiwe iwe ndiwe wakatakura midzimu iwe ukafara iwe ukatamba ngoma unoona zvichifamba ndataura nyaya yekuconnecta to nature ndikataura kuti e e tinoconnecta nayo through our breath kana tichifema kuti tichifema zviri deeply tinenge tichisunungura ma ma ma blockages ari mumuviri so patino connecta ne breath nemweya tichiita deep breathing zvinotipa kuclear nzvimbo yekuti mhepo iwane pokugara nekudaro breath work yakakosha yaka isusu breath work yedu yakasiyana neyevarungu varungu vanoita inonzi meditation nebreath work isusu tinomeditata asi tinomeditata nefembo Paya pandareva kuti wapedza dare rako wapedza kutaura hatingoiti matare ekuti isusu ndisu tega tinotaura wogara woramba wakagara uchiteerera uchifemba uchibreatha handi munoona manje ukati kwefembo wobreatha deeply in and out woteerera manzwi ari kuuya mukurairwa kuri kuuya urongwa hwauri kurongerwa nevadzimu vavo saka ndopaye pamunoona kuti tichiti chivanhu chakafanana pasi rese kuvarungu vanoita meditation eh? kuvarungu vanoita meditation voita breath work isusu tinoita a different kind of meditation yekunge tichiteerera tichifemba tichitoita futi breath work iri different ine bute mukati Saka ndopamasiyano acho iwayo nekufanana kwacho. Zvakafanana zvonosiyana mukati. Saka tinofanirwa kuva tiri vanhu vanoziva, vane huchenjeri, vanoziva kuti midzimu inotekaidzwa sei, matare anofambiswa sei. Kana nguva yakwana yekuti upfekedze vadzimu. Vadzimu vanopfekedzwa nenzira mbiri. Yekutanga nzira ndeyekuti uri kure kana kuti uri, mu, uri mugaro une mudzimu asi hama dzako hadzidi kana kuzvinzwa. Une chivanhu but hauna support system. Hama dzinogona kukurambira dzigokuomesera dzichiti isusu takunamata. Vamwe vacho ndovacho vanenge vachitori nezvikwambo tanga kuti isu takunamata takudii takudii. Saka kana wasvika pastage yekuti dzimu rakurotesa makope emafuko aro unokwanisa kuenda kuna sahwira wofanogadzirisa ukama hwako iwe nedzimu kuburikidza nokuritengera zvinhu zvariri kukurotesa. Hausi kunzi wapedza dare rako rechivanhu asi uri kuziva kuti zvinhu zviri kundiomera nenyaya yekuti ndine mudzimu mudzimu wacho hauna kutekaidzirwa hama hadzisi kuda kundibatsira unofanira kuumba mukama wako nemudzimu fanai kubata apa ndodare rinobatwa nasahwira iroro um, veukama vasipo asi watekaidzira kudaro hausati wapedza iwayo haasiriwo mafuko edzimu iwayo mafuko ako nedzimu ari temporary ekubatira nzvimbo mudzimu uchizopinda mumusha wozunguza ari pano neuyo wozoona nerimwe ramazuva vanhu zvinhu zvavaomera vodzoka zvekwauri voti ndimi muri kunzi mune chivanhu toita sei ngatigadzirisei ngatifambei motogona kutofamba futi patsva nevemuhukama mafamba patsva dzimu rakuridzirwa ngoma mumusha maro rochitengerwa mafuko aya arakarotesa kare otengwa patsva aya awagara uchishandisa uri wega anofanirwa kuzorodzwa padare iroro rekutambira mafuko atengwa nehama ayo anotengwa nehama hausiwo unotenga doro robikwa ngoma dzoridzwa mudzimu wopinzwa mumusha e eh, dare rafamba zvakanaka saka chivanhu chinoda kunzwisisa ndonzwa vamwe vanhu vachiti hazviite kuti munhu ungogadzisa chivanhu chako munasahwira muri vaviri aiwa zvinoitisa zvinoitisa asi nyaya iripo ndeyekuti panoda kuandastendewa kuti dare iri rinobatwa nasahwira kugadzirisa kuti iwe nemudzimu munzwanane nemufambidzane murwe hondo dzenyu uri kuumba ukama hwako iwe nemudzimu asi waakuchizoda kuti iwewo zvinhu zvako zvidzikamewo wakuchizoda futi manje kuti dare iroro rigozofambirwa mumusha mobatana semhuri doro robikwa zvinogona kutora nguva pfupi dzimu ragadzirwa nasahwira rototanga kutopanda matare emumusha maro rotanga kunetsa vazukuru kuvashaisa mufaro kuti vangodzifambira nyaya idzodzi zvifambe zvakanaka zvinogona kukurumidza kuitika, zvinogona kunonoka. Asi izvozvo hazvikumisi iwewe kubata matare, hazvikumisi kudira doro rako pasi, hazvikumisi kudzidza chivanhu. There are a lot of platforms. Pane group riri pafacebook rimwe rakanzi chivanhu chedu pane waya mayoutube videos atinenge tichidzidzisa zvechivanhu am not the only person vanhu vakawanda vanodzidzisa wodzidziswawo iwe unotonzwa wega kuti izvi zvinoenderana izvi zva izvi hazvisi zvekwangu ukada kuzvitora izvi zvonzwa moyo wako uri kuramba hana yako iri kukurambira saka vazukuru iyi rwendo rwechivanhu harusi nyore chimwe chinhu chinokanganisa vanhu kushorwa nekudzikisirwa kunoita chivanhu but mukada kuzvitarisa vanhu vazhinji vanoti ndevekuchechi vacho vamwe vacho vanotorapa nekuda kwemidzimu vamwe vanozviti vari kumasowe asi vanotorapa nekuda kwemidzimu saka kana munhu uri disconnected unogona futi kutotevedza gwara rechivanhu usingasvikirwi usina kana vashavi kana chii chiri pauri unogona kutotekaidza matare uchingova mwana akazvarwa nokuti une midzi wagara hakuna munhu asina mudzimu A Kana ndichiti hakuna munhu asina mudzimu ndiri kureva kuti hazvirevi kuti mudzimu umwe unofanirwa kungosvikirwa chete. Unogona kunge usiri gifted zvokusvikirwa nemudzimu but uri keen kuita embark on journey yechivanhu, connect to nature, talk to your ancestors, tenga bute, upire kuvadzimu vako. Kana vabereki vakashaya, vanochemerwa nebute nekugara mudare, vanotengerwawo doro. Eh? Vototanga kutokurotesa hope Madzitateguru ako anotanga kutokurotesawo hope kwete nekuti iwewe une mudzimu uchasvikirwa unogona kusatombofa ukasvikirwa nenyaya yekuti hautorina mudzimu wacho but unenge wakachengetedzwa tinofanirwa kuti tisati taenda kuchechi tombotanga tagadzisa ukama nekwatinobva togadzisa kune rukuvhuti kurudzi kurudzi kwatinobva ndokunenge uchida kuti titange tagadzirisa unoda kuzvipira kana watanga rwendo rwematare harusi nyore kushorwa kupomerwa uroyi kuvengwa nemuna unenge uchitofunga kuti uyu munhu tinowirirana mumwe musi anomuka akakumukira unogona kutanga kushayiwa shamwari unogona kungogara iwo wacho dzimwe nguva mamoods kungoita mamoods senge kana une vekumvura vanhu vani vekumvura mune basa rakakura because ukagarisa usina kuita ukaita svondo rese usina kuenda kumvura unotanga kuita hasha vamwe vanotanga kungoita kuita mental breakdown kuita mastress kuita depression mane chivanhu ilona nguva zhinji haudi zvevanhu dzimwe nguva nyangwe munhu akakuti ndokufarira agokutengera magifts ukamutarisa iwoo moyo wako unongokudza kuti haa izvi ndezvekunyepa unogona wamurega zvako usingatauri kuti ndiri kukuonai mafambiro enyu nokuti kazhinji dzimu kana richitiona risa rinotitsindira futi kuti ndati ndezvemaziso ako nenzeve dzako handina kuti enda unorwa pamwe pacho murume anototi kuitira zvimwe zvinhu iwe unogara wazviziva nekuti wakachengetwa hatipiri midzimu kuti tingopfuma tinopira midzimu kuti tichengetwe tichengetwe upenyu tizive kwatiri kuenda tizive kwatiri kubva tizive zvakatikomberedza taomerwa tashayiwa zvatashayiwa midzimu yoprovide Tiine mhanza yakapenyeswa nevadzimu, tinoikumbiriraka kuti icheneswe, inyatsobuda pachena yoonekwa kunaka kwayo. Ndinokumbirawo musubscribe pachannel yangu ndinonzi Save Dziva. Ndiri vapakuru ndinokumbira kuti mundisubscribewo channel yangu mosheya kalink naye vasikana nevakomana vazukuru vangu mosheya link kunavo vanofarira zvechivanhu mosheya link modzidzisa mosiyawo comment moisawo mubvunzo Hey moisa mubvunzo ah ko nhai save ko apo pamuri kuti zvakati muri kuedza kureva kuti kudini? Chengetwai nevadzimu venyu musareverwa nhema takabirwa zvedu ndichatsanangura zvangu ndichaita imwe vhidhiyo yandichatsanangura what happened chikristu chakauya sei chii chakazoita kuti vanhu vabve vati midzimu mweya yakaipa midzimu haisi mweya yakaipa and handina kuzviramba kuti kuchivanhu kune chiedza kune rima zvaakuda kuti unosarudza kune chiedza nekusabata mishonga inokukuvadza ino vadzimu havashanyirwe zvaoma munhu unogara mumatare munhu hauti muri mugari unongombesuka mbesuka pasina kukurukura nevakuru haufambiwo usina bute rekuti zvikakuomera ndochombo Ndochombo chinorwa hondo dzako bute iroro. Ngarigare uinaro. Eh zvinotofamba. Dai vadzimu vakuchengetayo. Vakupai chenjedzo. Vakuvhurai maziso maona. Eh ndinawo mavhidhiyo akawanda andichaita. Ndichaisa futi nemameditation echivanhu gore rino YouTube channel ichakura because ndine zvakawanda zvandiri kuvhurirwa nevadzimu zvekuti vamwe vana vanouya mudare vogara havazivi kuti vanoconnecta sei deeply vanonzwa sei vavanochanela sei mamessages anenge achibva kunyika kunyika dzimu musatya musavhundutsirwa hakuna mudzimu unongotsipikwa uchibvuma Pamwe pacho unotsipikwa asi mudzimu unokuratidza kwekunosunungurwa. Pamwe pacho unovengwa mufamily asi vanhu vavo vari kukuvenga iwewo ndiwe unoti wogona kutovabatira futi matare. Hativengi vanhu, tinototi ivavo vanototituka vemumhuri. Tagara mudare hatichemeri hatichemeri kuti vapane chei tinochemera kuti ngavawane manake. Vanotivenga vanotishungurudza hativashuviri zvakaipa. Tinoramba tichiziva kuti kana tiri murwendo urwu tinovengwa. Zvitoriko, hausiwo watanga. Pane chiedza, rima rinotowanda kurwisa kuti iwe ungopera simba chete woti ndozvisiya. manje paunoti ndozvisiya kana iwe wakangosarudzwa nemudzimu hakuna two ways about it kana iwe uchingova nemudzimu wakasarudzwa nemudzimu uchangosvikigwa uchangozvita bute uchangopira matare kana achida mudzimu uchangobata upfi iwowo kana pasina izvozvo upenyu hwako hunenge uchingova meri go round madzudzo asingaperi tinotenda nenguva yandapiwa nevadzimu newisdom yavakaisa mandiri yekuziva kupatsanurwa kwematare musanyeberwe matare asi sahwira chete masare irwendo rwako wobatana nasahwira kugaidhiwa kwete kuitirwa zvese usava munhu adangogara achiitirwa zvese iva munhu akashinga, iva munhu asingadzokeri kumashure. Inzwa kutya kufamba wega usina kumbotaura nevadzimu vako. Vadzimu vanotendwa, vanoitirwawo mabiko, machembere ekumvura anoitirwa madhinha, zvese izvozvo zviri kuda kuti iwe usimbe mumatare ako zvifambe zvakanaka. Tinotenda vazukuru itirwai zvakanaka nemhuri gara muri connected mogara muri musimba rekumhepo simba rinoti ukasvika musango ukaombera uri pazasi pemuti Mhepo inouya yozunza muti iwoyu. Kubvumiwa kwedare. Vadzimu vambouya vachiti ndini sekuru vako ndauya but vanotaura zvinyoronyoro mumwoyo medu nekuti vari muropa medu vanogara mumwoyo ndovanokondirola kwatinoenda ndovanokondirola kuti tinonoshanda kupi nekuti ivo vanoziva zvakanakira isu. Saka iwe semwere unoda kuva kumashure kwedzimu. Dzimu rofamba kumberi iwe uchitevera hako uri kumashure uchidzidziswa mafambiro uchidzidziswa kwekuenda ndopaya pekuti unongosimuka mumba uchiti ndichambonoona shamwari yangu wotosvika wotonowana kune contract yekuti nhasi kuri kuswera kuchitiwa zvakati zvinokupa mari tikatambura tikashaya makwati hazvirei kuti vadzimu vainda Kana munhu asina makwati azvinotova dzimwe wainda dzimwe nguva uri patest. Dzimwe nguva vanoona kuti kana une mari hauwani nguva yematare. Saka vanomboita nguva dzavanomboisunga mari yacho vachingoitira kuti iwe urambe uri mumatare ngave manake ngave manake ngave manake tinovimba madzidza zvakawanda thank you so much subscribe